Balaycıqlar, bilesiñiz, Nazlı bugün handa kite. Nazlı bugün birinci kere körecek universitetniñ ne olğanını, öyle, qızım? Nazlı şimdi baqacaq. Universitet ne demek?

Zenaat saibi olmaq içün. Nazlı, soq smet olsa, sen güzel oqusan. Mektebni bitirse, sene qısmet olsa, universitetke kireceksin. Nazı baq, anda uzaqta o balaban bina, yeşil bina, o bizim universitetimiz. Men bu universitette altı sene oqudım. Altı, çünki men kirdim zaoçno, ğıyabiy bölügine. Zaoçnıy, öyle, yarım yılda bir kere kirip kelesıñ, sınav, imtianlarnı tapşırasıñ, soñ, meselâ, çalışan adamlar içün, añladın? Meselâ, birisi oca çalışıy ve amında oquy. Ya oca? Tek oca degil, başqa, meselâ, zenatlarda da. Soñ yarım yılda kele, imtianlarnı tapşıra. Yarım yılda? Er yarım yılda kelip. İmtianlarnı işte tapşırayıq. Soñ men keçtim. Ne öyle uzaq? Oçno oqumaya. Onıñ içün altı sene oldı. Nasıl nazısına bina begendiñ? Balaban bina öyle qızım? Qızım, sen şimdi birinciga kireceksin öyle? Daa körülmey? Şimdi körünecek Nazı kel. Bizim Nazlınen bugün işimiz var bunda. Nazlı bak, maşallah. Nazlı bak, sen birinci kere. Men birinci kere mında keldim on yedi yaşta. Olğanda, baq, sen birinci kere yedi yaşını toldurdıñ ve keldiñ. Men oquğanda, bu universitetniñ adı edi, Qırım devlet sanayı pedagogika, Qırım devlet sanayı pedagogika universiteti, şimdi oldu Qırım. Müendis pedagogik universiteti Fevzi Yahubov adına. Maşallah, kördiñ qızım, nasıl nazlı? Nazlı, nasi özüni duyasıñ? Yür, anda da çıqarayıq, toqta, kele bunda da keleyik, baqayıq. Men buraları körmeyim, qızım, biz çünki oquğanda buralardan yoq edi. Bu Altınsever mi?
Bu Abide. Qana baqaq ne yaza anda. Men bunda yoq edim da, birinci kere bunda. Ne oları bayraqlar?
Bayraqlar o qızım. Özbek ve ukrain halqlarına em de qırımtatarlarnıñ taqdirine insaniyetlik kösterilgeniniñ cümlesine minnetdarlıq temsili.

Añlaşıldı, seni ayçıqlarını tayacaq, menim de tayacaq. Bunda buzlu çünki, pek saq turmağa kerek. Yavaş yür, yavaş, toqta meni buradan bir çıqarayım. Yavaş nazım. Toqta men seni fotoresim çıqarcam, kel mında buzdan çekil. Yavaş çıqtın. Dur yerinde, men seni şimdi fotoresim çıqarayım. Toqta. Yoq, tüküren bu tarafa, yavaş çıqtın, kel mında eline. Böyle.
Bugün de çoq qar yağdı. Çoq qar yağdı. Yürü. Hanı Nazlı hanım? Kel, bismillah diye gireyik. Allah sana da nasip etsin bunda oqumaya qızım. Yaşa. Hanı sağ ayağınen. Sağ ayağınen kiremiz.

Bizde Nariman oca ne bar? Desinler, amma bizdan öyle. Nazlı işte bu Nariman oca, qırımtatar edebiyatından oca, menim ocam. İşte ki, şiirler, biz Nariman oca oqur edik şiirler. Qana, Nazlı, qaysı şiiri sen endi pek sevesiñ? Qana, oqu, men bu taraftan çıqarayım. Çünki anda işıq neden. Qana, qaysı şiir oquycan Nariman oca? Qaysı senin eñ pek güzel şiir?

İşte bu fakultetke qızım men oqur edim. Fakultet istoriya iskustva krımsko-tatarskoye SK. Men oqağanda edi qırımtatar ve edebiyatı, qırımtatar tili ve edebiyatı fakulteti. Şimdi ondan da Tikeranjık'da keçti. Nazım Nayiş Balaban oldı Nazlı. Nazım Nayiş Balaban oldı baq.

Maşalla. Eşref Şemiyzadeniñ da bir qaç eserini sen bilesiñ, öyle qızım? Tüfeñ. Bu tarafta da qırım resimleri köresiñ, Nazlı? Ana tilimizde laf eteyik, dey. Yoq, menim vaqtimde bile yoq edi. Menim vaqtimde böyle degil edi er şey. Er şey bunday, şimdi bam-başqa.

Naziyevsi sen aç oldun. Belki bir şey yaraşar qızım. Kel aşağı baqaq neler bar öyle qızım. Anı kirip baqaq ne bar anda yüz qapalı. Ğaliba birsi bar. Nazuşniñni universitetiniñ kafesinde aş aşa öyle qızım. Ne içündir onda bar edi kotletler de amma Nazuz dedi makaron doğru qızım. Ne içün sen begenmediñ kotletler?

Belki sen endi de mektebe barmaycan. Belki aman toqta toqta bekle bekle bekle. Belki sen aman universitete baracan. Bilmeyim. Bilmeysiñ? Yoq bilmeyim.
Sen nasıl Nazlı hanım? Bilmeyim.
Maña güzel. Student qızı duymaq özüni nasıl bir duyğu Nazlı hanım añlat biz bizge. Ben
bilmeyim.
Bilmeysiñ nasıl? Ne demek bilmeyim?
Nasıl, sen mına universitetke kirgen diye nasıl duyğular böyle peyda oldu? Ne sen böyle isetmeye başladın? Men istedim başlamaya, bütün odalara kirmeye ve bakmaya. Sen meraq etmeye başladın, öyle qızım? Yoq, Nasıl o men- binanın içi, nasıl Yoq. odalar? Ee, men başladım.
Men de öyle istek edip barmaya, barmaya, kirmeye, bakmaya. Sen de istek edi.

Sen kibi qırımtatar tilini. Qırımtatar tili ve edebiyatı öcasıñ hocam? Yoqsa başqa tillerde de? Yoq, qırımtatar tilinden oca olacağıñız. Qısmet etse öyle qızım. Anglisçe oca.

Nazlı hanımnıñ kanalına.